u se jagħmlu rapport lill-awtoritajiet, l-iskop tagħhom hu li jtajruk mir-raħal. Ġovanni, Jekk is-superjuri tiegħi jiddeċiedu li m'iniex naqdi d-dmirijiet tiegħi sew, nirtira, imma sadanittant mhux ħa niċċaqlaq mid-deċiżjoni li ħadt, fhimt? Jekk il-banda tagħhom issa tieħu sehem fil-festa, se jagħmlu minn kollox biex il-festa ma ssirx. Il-festa ssir biex nigglorifikaw il-qaddis tagħna u mhux biex nagħmlu l-puċinellati u nqalgħu il-ġlied ġoban, u l-ġlied huma qalgħuh mhux aħna. Jiena mikla ta' żewġ każini u x'hu biex ngħidlek, it-tesserat fi tnejn, imma jiddispjaċini ngħidu tafx. F'dan l-aħħar aħna mhux żewġ każini tal-bandana tafx, imma għandna żewġ każini politiċi. Sma', minn dejjem hekk kienu, eh? Hemm issa żżejjed! U jien dan mhux se nippermettih, Jovan! Qatt!

Għax nista' nagħmlu żarqawha. Mingħajr kuntratt tiegħu personali ma għandi xejn, hemm għalija raġel fuq l-irġiel u ngħidlek li hu wieħed mill-akbar ħbieb li għandi. Il-klikka ta' madwaru jkompli jsaħħnuh. Stib naf x'ratlu dik. Mhux għax ma riditx tiżżewweġ Giovanna, imma hawn tant irġiel fid-dinja li dak għażlet. Illi biex ngħidlek Dun Benit. Sa mill-ewwel mument li rajtha, qalbi bdiet tħabbat għaliha. Skont kif qaluli Giovann, inti qalbek tħabbat għal kull dublett li tara. Rosy, il-grazzji ta' l-għedt nipprova nerfgħek minn xagħrek. Kont ħliftli nibqa' ġuvni jien imma għalik kont lest nissagrifika l-libertà.

Se jgħalqulkom il-każin jew? Jimporta? Poġġi, poġġi. Biex nista' nservik. Qaluli li nidħil. Tassew? Oħrajn intom ma tafux. Kien jgħid Sqallija, Sur Kappillan. Jiddispjaċini. Tassew jiddispjaċini. Kien ilu ma jitlax, taf x'kellu l-mara tiegħu telqitu wkoll. Ix-xorb, er, kien jixrob ħafna nbid. Waħdu kien jgħix? Le, kellu tifla tgħix miegħu. Kienet tieħu ħsiebu hi. Tilfet xogħol tiegħi ħassha dik it-tifla. Kienet ilha għarusa ħames snin. Imma baqgħet tieħu ħsieb missierha. U tilfet il-futur tagħha. U lejha ma jimpurtax, il-Bambin jippremja, forsi ssib lil xi ħadd ieħor. Jew kellha tmur mal-għorus li kellha. Dak ilu miżżewweġ kappillan u għandu żewġt itfal. Isma', ħalejt dak hi mhux żgħira tafx, għandha 25 sena. Ix-xewqa tiegħi kienet li jindifen hawn, fil-qalba tal-familja. Għal daqshekk? Ħaġa żgħira Pippo! Imma x-xewqa tiegħu kienet li jindifen hemm, Għandna kemm funeral? Nagħmel quddiesa? Funeral sar ilbieraħ, Sur Kappillan. Le, għajna bil-konfużjoni li kellha, nsiet iċ-ċempilli. Mela ma nafx taqbad ngħidlek, Pippo. Jien ġejt hawnhekk biex nordnalu ġimgħa.

Mhux hu l-President? Min kien li ġimgħa kollha ried jagħlaq ħa jkollna Knisja mbarrata min-nies. Eħe, anki l-Knisja se tidħol fl-istorja, Bormieri? Mela, se nagħmlu ġimgħa quddiesa r-ruħ u n-nisa attendi x'ma jiġux, ma jħobbux lis-Sur Pippo n-nisa. Ma kontx naf, tafx. Ħa mmur ittieħ il-kondoljanzi. Id-dar qiegħed?

Ipprovajt nikkonvinċi għal tiġi tgħid hawn Malta miegħi. Xejn xejn derri u tinsa ftit. Kompla ġeġa sur Pippo. Aħna kollha nieħdu ħsiebha. U ma jkun joqgħodha xejn. Daqshekk hu. Dwar. Erġa' għmel l-istess. Jovan, Int kafe aswed? Oh le, għamel whisky dwarf. Għadu jinqala' mal-wetas tas-sena. Biċċa xogħol li messairel saret din, eh? Il-flus, Jovan, il-flus kienu l-problema. Allura issa ġew il-flus? Ġewwa ngħid, Bħala benefattur, nafu jien, xtaq jibqa' anonimu Ġovanni. Darraha dejjem kien hawn nies ġenerużi, tafx, hekk kellu jkun mhux, imma ħa qabli. Kont lest li ngħinu f'li somma flus jien. Issa m'hemmx tabib.

Jaqaw, sejjer xi ħadd ieħor għaliha jew?

Bdejt minn waħda u se nkompli hawn nispera. Hawn xi ħadd istennik? Sehem minni jekk ngħidlek li lanqas biss għadhom jafu li ġejt. Għadhom ma jafux li ġejt? Kont ktibtilhom u tajthom id-data meta kelli niġi, imma ġġilidt ma' Johnny qbadt u tlaqt, ma naħsibhomx, hux? U dan Johnny minhu? Iltqajna Ruma u sirna ħbieb. Dak naħseb għadu lanqas biss intebaħ li int tlaqt. Ħallejtlu nota. Anzi. Qabel xejn. Sandro. Ġie jsib holiday. Insomma, proprju ġejt nistudja l-Ingliż. Imma, kif qed hawn, nispera li niddeverti wkoll. Jekk trid titgħallem l-Ingliż, ngħallmek jien u bla ħlas. Jiena l-ġenituri tiegħi Maltin imma trabbejt l-Ingilterra. Naf bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, kif ukoll bil-Franċiż. Proset! Għajn hawn aħna. Insa dik l-karozza. No sex imkien. Dan mhux ħin li mmur għandhom bħalissa. Naħseb aħjar insib kamra f'lukanda llejla. Jekk tilqa' l-offerta tiegħi, jien ibbukkjajt f'lukanda. Kamra għal tnejn. Mela kellu jiġi xi ħadd ieħor miegħek. Jekk nibqgħu sejrin hekk, m'aħniex se naslu. Iżjed ma websu rasna, iżjed hawn. Ħaqq, mhux kwistjoni li webbsu rasna jew le, imma ħaqq laqqas hu sewwa li nbaxxu rasna aħna hawn. Imma mhux aħjar nippruvaw insibu soluzzjoni? Il-paċi m'hawnx isbaħ minnha. Tkellem int tifel sewwa, Wells. Aħna paċi rridu, hu jrid il-firda. Għandna l-isbaħ okkażjoni biex nuru rida tajba. Int x'taħseb, Sur President? X'naħseb jien? Ftit jgħodd. Jien naħseb li Mikiel għandu raġun. Iżda l-kappillan żgur mhux se jaċċetta l-istedina tagħna. Isma', jien ma rridx inħassar fi sifakux. Jekk taħsbu li dan għalġiet tal-każin, inbaxxi rasi għall-maġġoranza. Qed inħejju festa kbira u nixtieq li tirnexxi. Eżattament x'inhi l-okkażjoni ma nafx, imma mill-ftit li rnexxieli nissemma' qegħdin iħejju festa kbira. Issemmit Spanja. Niki, se norganizzaw ġita għal Spanja, ġobad? Ma naħsibx, tafx. Ikolli ngħid hemm xi bomba kbira u se jippruvaw idaħħluk fl-iskora. Insomma, kif marret Ruma oħtok Ġiżella, ħadet pjaċir? Ħafna, imma l-iskop intlaħaq. Xi skop hu, ġobad? U ejja, Dun Benit, int mhux għalhekk bgħatta Ruma biex tnefsiha lil Pippo? Ġo wasal il-ħin, u hekk indum dik tibda tinkwieta. Fhimtek, fhimtek. Mela għandi sejjer. Se jkunu mistednin l-għaqdiet u l-każini kollha, kif ukoll se jkun misieden il-President. Sewwa mela. Mistieden kulħadd, minbarra s-Sur Kappillan. Ikun invit moħli, Wens. Dak żgur mhux se jaċċetta l-istejjinna tagħna. Mhux aħjar immorru għall-votazzjoni? Ngħaddu għall-votazzjoni mela. Dawk kollha favur il-proposta ta' Wenzu jgħollu jdejhom. Dawk kontra? Jastjeni ħadd. Jiġifieri huwa ddattu l-ballun saqajja. Komitat maqsum Sur President. Kollok titfa' l-vot tiegħek. F'dik il-ġimgħa Quddies għar-Ruħħija. Ħadt gost nara l-Knisja mimlija. Raħal magħqud. Kif inhu suppost. Issa jien ngħidu nivvota favur il-proposta ta' Wenzu u jiġri. Kif qal Mitin? Li l-Kappillan ma jaċċettax l-istedina ta'. Ħaqq. Kun qed juri li hu ħaqq supperfwu. U li ma nridx paċi. U nirrapportaw lill-awtoritajiet. Isma', mhux aħjar niġu għad-deċiżjoni? Niddeċiedu. U nispera li ħadd ma jieħu għalih. Nivvota favur il-proposta ta' Wilson.

Pekat, oh, mela, u x'għidu tort tiegħi jew? Mhux tort tiegħek, imma tort tal-benefattura anonima. Jgħidu flus tas-saħħ ta' ħadd bħala donazzjoni. Għani. Ma jwassalx sal-isptar. Kif smajt għandu rasu miftuħa beraħ. O le, miss Jax ma wasalx. Biex taraw x'kappillan bravu għandna.

Alleluja. Is-sena kif se ngħadda bil-qata' l-għandi fuqi? Le, le, le, issa ħallik mit-tindif. Issa inti strieħ u t-tindif ħallih b'idejja, tibżax. Tajjeb, Ġovann, mela m'hekk għandek kollox, ara, hi kont se naħsel il-gnejs l-art, hemm kelb mort ir-ranċa. Isma', żgur ma tridni xi mullek għat-tabib, hux? Xx! Għedtlek le. Ara, mur, forsi teħles. Iva, ara nisek.

Tifhem. Iġifieri r-restawratur weġġa', mhux ħuk? Alla rwieħ laqas laqta li tajtni! Smajt xi ħaġa? Miet? Iltqajt mat-tifla tiegħu, ċempeltuha mill-isptar. Aqlagħha, miet? Jekk ma jinqalgħux komplikazzjonijiet xejn gravi, għamel id-drink dwar. Tkisser saqajh it-tnejn u idu x-xellugija. Ħa! Sejranċ! Dehre li smajt leqnek. Kif mortu imma? Ħadt l-irġiel? Ċenna tal-art u Pjazza San Pietru! Min jaf kemm kien hemm nies jaraw lill-Papa, eh? Minn kull rokna tad-dinja.

Lil dak, kappillan. Fuq hiex? Mhux fuq l-istedina? Eh, iv, iv, iva. Le, le, le, għadni ma rajtux, Mikiel. Minn hawn ġew inti se taraha żgur. L-ewwel ċans li jkolli, immur għandu. Kixxef minn hawn, kixxef minn hemm u fl-aħħar irnexxieli nsib tarf il-kobba. Statwa. Statwa! Replika tal-Padrun. Newwa Spanja, tafx? Mela x'se jagħmlu biha? Mela l-ieħor penna fih. U għandhom ukoll żewġ standardi ġodda. Jien eżattament ma nafx se tkun l-okkażjoni li nażguru illi qegħdin iħejju festa kbira. Oqgħod attent ara ma tħallihomx jonsbuk! Iddaħħaqni int, biex idhom jonsbuna lili! Naf jien, ta' x'naf hux, li ismek issemma' fil-kumitat. U ta'? Skużani, sabiħa, ma nafx naqra. Mhux aħjar tgħidilli min qed tfittex? Lil Dun Benit, il-Kappillan. Lill-Kappillan Benit?

Venit Hija l-kapillan mhux hawn Miki Għanġ. Ġovann. Għadu kif ħareġ u naħseb li qiegħed il-knisja. Mara sewwa din Ġiżella tafx. U wieħed bħali jibsol taħt rasu kapaċi jagħmilha reġina. Tajt ma se titqannob nofs kebda bħalek, Sibni tfisser biha din? Veru li fl-età ikbar minnek, taf xi ma ngħidlek, illi għaddi kapaċi nħoll kull mara li taqa' taħt il-ħarsa tiegħi. Laħqni miegħi jien hi! Giovanni Amorus. X'ridtu kappillan? Ġejt tiskorri kelma, hux? Iċ-ċajta tafx. M'għandix aptit iċ-ċajta jien, Giovanni. Hux irid il-kappillan, biċċa tiegħi, mhux tiegħek! Mara li kemm tieħu għalik mix-xejn! Għax ċertu kliem żejjed Irejjaqni lili, dwar Gisella, m'għandekx għal xi jixtaqx. Dik għalik spiċċat u għalhekk wieħed bħali għandu kull dritt jipprova jirbaħ imħabbitha.

Hi ħasra ddaħħalha f'moħħok li jien hawn ma niswa xejn, żero. Lili ma jidhli xejn kif trid inkun naf Evu. Għaddejt uffiċċju. Minn hemm għadni ġejja. Kien hemm. Allura jekk kien hemm għalfejn tfittxu hawn? Pippo.

Għamilt sew qatt ma ħabbejt jien. X'ried dan Ġovan? Ma qallix. Mela għaliex jien staqsejtu? Inta fejn staqsejtu? Tajba din, mela għalfejn qed tistaqsini x'ried? U bilħaqq, kien hawn oħtuk. Kienu hawn flimkien? Ġiet tistaqsi għalik u, imma kif rat lilu, ten qed tiġri l-barra qisha rat ix-xita. Insens, forsi ma tafx kif fetħet għajnejha. Fil-każ tinsiex, eh? L-offerta tiegħi għadha hemm. Ħa. Hawn m'hawn ħadd. Ma nafx kif ħa nsibu mela ta. Intax ma mhux kif għedtlek jien. Ċempiltilhom kemm-il darba, ma jirrispondi ħadd. Nisperaw li għadhom joqogħdu hawn. L-aktar li qed ninkwiet għax jien kont diġà ktibtilhom meta kelli nasal. Allura, seta' għad-dinja? Imur jistenna bla ma jafu diġà l-qegħda hawnhekk? Issa, mhux aħjar immorru? Tkompli tini ftit lezzjoniet tal-Ingliż? Sandra, Hi, iss inti taħseb li jien bħalissa għandi għad ftit il-lezzjoniet tal-Ingliż? Ara, ħa ngħidlek x'nagħmlu, int mur ħu flixkun birra ieħor. Jien se nibqa' nistenn hawn. Jekk ma jiġix, inġi ntaqa' miegħek. Hekk se nagħmel tafx. Iddumx! Mur mela kemm int fit! Tibżax, lilek m'għandux kont dik is-sensja. Il-kappillan? Le, jiena. Is-sagristan? Anġlu! Tassew, ma tantx għandek dehra ta' anġlu int! Anġlu, is-sakristan, jiena. U isma', int lil min trid? Lill-kappillan, Dun Benit. Lil Dun Benit? Mhux għax irid inkun naf, tafx. Imma Dun Benit xi tridu? Trid jew ma tridx tkun taf? Isma', hawnhekk is-sagristija, parti mill-knisja. Dak li biss ma jinxtaqx f'dan il-post, u anki dik il-pożizzjoni. Qed narak li ilek dawwart wiċċek in-naħa l-oħra. Għalhekk m'għedtlix xi tridu, Dun Benit? U jekk ngħidlek li ġejt hawn biex noqgħod miegħu? Int? Toqgħod ma' Dun Benit? Hu jieħu gost bik. Iżjed u iżjed oħtuk.

Bonġu sur Pippo. Bonġu għanġ. Moment sur Pippo. Għed fittex il-dumenit? Iva, ta' fejnu? Lejna, mux għalek propju, imma għat li ratek. Għallek min? Oħtu għat li ratek jem.

Aha. Ixemmi xemgħa. U l-bqija għalija l-inbid. Inħallu f'idejn id-destin, għax.